Syýahat söýüjiler, biz häzir Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynda ýerleşýäs. Bu ýerde ajaýyp tebigatly ýer bolmak bilen, birnäçe zatlar görüp bolýar. Syýahatymyzyň häzirki çäklerinde biz size çopanlaryň taýýarlaýan milli naharlary barada gürrüň berýäs. Häzir bolsa geliň, olar barada birnäçe zatlar bileliň. Salowmaleýkim! Waleýkim essalam! Indi şu düýäniň öz münülişi bardyr, şolar barada aýdyp berseňiz bir. Hä, bu düýäni ilki bilen näme, ine şu başy Baş alynýan ýerine bize burnuk diýilýär. Hä. Burnugy şu eliňde bolýar, başyny eýläp eýläp sowmak üçin. Hä. Onuň bir eşikleri ýörite hawut hawut diýilýär bu eşigiň. Hä. Eşikläp düýä esas biz öz çopan goşlamyzy urýar. Onuň galyberse-de näme uzagrak ýerlere gitjek bolsak şuny ýaly münüp gidiberis. Hmm. Häzir eger mümkin bolsa, syýahatymyzyň çäklerinde telegörüjilerimiz üçin Çopanlaryň taýýarlaýan naharlary barada gürrüň berseň, olaryň bişirilişi barada bir gowy zatlary görkezsek, syýahat söýüjiler üçin hem gyzykly. Elbetde, bu ajaýyp sährada naharlaryň taýýarlanyşy barada görmek biziň syýahadymyz üçin hem has-da gyzykly bolar.

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň tebigatyna ýerleşýär. Bu ýerde çopanlar gyşlakda-da, ýazlykda-da çykyp, öz dowarlary, mallary bilen birlikde ine, şu ýerde mal bakýarlar. Syýahatymyzyň çäklerinde Balkan welaýatyna mahsus bolan ajaýyp milli naharlary, tagamly milli naharlary size gürrüň bermek üçin şu ýerde ýerleşýäris. Çopanlar bu ýerde mal bakýan döwürlerine birnäçe tagamlary taýýarlaýarlar. Bulam bolsa eýýäm welaýatyň, ýurdumyzyň bir öz aýratynlyklarynyň biri diýip aýdyp bileris. Mähriban tomaşaçylar, onda näme geliň çopan naharlary bilen ýakyndan tanşyp başlalyň. Indi nobat şu ýerde biz görýäs etler bar. Ýöne adaty etlere seredenimizde kakan görnüşinde eken bular. Näme naharlary taýýarlaýarys esasanam Şu meýdana çykyp mal bakan bolsa. Kakajan bu etler bara dawaryň etleri muny ilki soýup alýas soňra muny birneme guratmak üçin kaklaýas kaklabam duz berilýär. Näçe wagtyň dowamyny et kakaýar. Kaklan etiňi duzlaňdan soňra bir bir sagat iki sagat ýaly aga muny basyryp goýulýar duzuny gawy iýer ýaly onsoňam ondan soňam Aý bir bir günüň dowamynda muny serip kakatýaň. Kakadylýan ýeri daşardamy ýa öýüň içindemi? Kakadylýan ýeri daşarda bolýar. Daşarda kakadylýan.
Öz dikin agaçlar bolýar şoňa ýüp daňylan. Hä. Ýüplere oklaýaň hemme ýerine şemal degip soň kakaýar. Indi bize häzir tomaşaçylarymyza syýahat söýüjilere näme naharlary bişirip görkezmekçisiz? Meýdana çykamyzda ilki näme çopanyň bir ilki bilen Taýylýan nahary çaýyň ýanyndan kakmaç köze ýasyp, kakmajy çaý bilen iýýär. Hä. Şol çalt taýýarlar. Çalt taýynmaly.
Näme?
Türkmen milli tagamlarymyz kän. Biz çopançylykda ýörite süzme gulak diýilýär. Çopan gulak diýseň hem bolýar. Hamyr ýaýyp, şony bölekläp bişirýäs-de atyp. Hä. Onda süzmewluk diýilýäni şo gazanda bişenden soňra çorbadan süzüp alynýar. Ýene-de bir gyzykly maglumat eşitdim-de, şu ýere syýahata gelmekge gyzyklanýarsa, umuman çopanlaryň durmuşy bilen, oba adamlaryň durmuşy bilen çöregi ýanyňyz bilen öýden göterip gelmän, edil şu ýerde bişirýän ekeniňiz. Çöregi hawa, oňa gömme çörek diýilýär türkmençilikde. Ony Öýden ýanyňa alyp gelýäňem, ýöne ýanyňdaky çörekden onuň tapawudy başga. Tagamy. Hawa, meýdanda ýörite ot ýakyp, gora bişirilýär, gora gömüp, eýlesini-beýlesini agdaryp, gowy bişenden soň Hä. iýýäň. Ol çöregiň tagamy hem başga, hem ajykdyrmaýaram. Kakajan indi ýaňky haklap, duzlap taýýarlan, sarpdyran etimiz bar şu. Şuny indi ýörite sazagyň oduny ýakyp, şuny ýaly köz bişirýäs. Bu köze şo kakmajy ýapyp bişirýäs häzir. Ýanmaýan bular guran etler. Ýanmaýar. Şony eýlä beýlä öwrüp, öz wagtyragynda bişirip almalylar. Gözlerimiz dörýär häzir. Muny dörmeseň üstünde ýukaçyk küli bolýar. Şu kül aýrylar ýaly edýär. Indi kakmajymyzy ýapaýly.
Mähran tomaşaçylar, elbetde çopanlaryň özleriniň başarnyklary bular ýaly milli naharlary bişirmäne mümkinçilik berýär. Elbetde çopan mallaryny bakyp ýörkä heme mallara seretmek gerek, olaryň otlygyna hem gözegçilik etmek gerek. Hem de milli naharlary taýýarlamak hasam tagamly bolýar, hem hem datly bolýar. Elbetde tebigatda taýýarlanan naharlar. Känbir wagt eglemän-ä bişýän eken bular. Wagt eglemeýär bi.
Sebäbi muň duzlam suwy giden-ä, gury etdi-ä bi. Iýýän şu bişip şemalyň ugruna gelýän ýagny etiň ysy iýýän işdäni açyp başlaýar.
Aý, kaka jan, çölüň öz aýratynlyklary känmi-ä muň? Bu çopan bolansoň, munuň her haýsyny görýäs, ozam gören öwreniberýär-dä, näme? Kakma isleýäň. Şul öz bişende öz daşy gyzarýar. Ha, gyzarsyn, ýa bişdi.
Daşy gyzarsa-da, içiniň hem bişdigi bolýar. Onuň bu etik etmegiň hem öz ugurlary bardyr, inçelik bilen. Ýogyn bolaýsa, ýogyn bolsa bişmezek bolýar, içi çigräp bolýar. Ony pyçak bilen kaklaňda, Uýkasyz kaklaýaňlar. Ine Kakajan kakmazymyza bişirip bolduk taýyn boldy. Mähriban tomaşaçylar, bu tagamyň taýýarlanyşy bilen ýakyndan tanyşdyk. Indiki nahar bilen tanyşmagymy dowam edeliň. Kakajan şu çopan ulagymyzyň eti pişdi. Eti taýyn boldy-da. Bu etini häzir özbaşdak çykaryp aýyrýas. Naharymyzyň ýeter bişdi, ony çykardyk. Indi şu ýaňky ýugran hamyrymyzy şu gazana atýas. Bir bäş, on minut ýaly gazanda gaýnadýas, soň nahar taýýar bolýar. Indi bir on minut ýaly gaýnamaly naşy galan.

Tagamlary aýna şulardan ybarat, köze ýapylan kakmaç, çopan gulak, ine bu-da gömme çörek. Ine häzir nesip bolsa günortanlyk nahar edinäýeli.
Nobat ine bu taýýarlan ähli naharlaryňyz tagamly eken diýseňem kakmaç has meň göwnüme ýarady. Tagamly bişiripsiňiz köp sag bolsun aýdýas.